okorire bobe korende abange nigo twachire komanya nogotamanya. Ande ake chimbo ne chinsemo echiarorokani chikoirana ase nabande mbare bagosiereria, korende twanyora emechando yabeire. Tware ase amatuko amange twaigwa omochigete abanto bagokwa enchera eyemo yoka yoka yoka yoka twateba barogirwe. Lakini ande tochia korigereria tari borogi. Nabo igo tokambora lakini twarora ng'aki yaya egento mbire chisoko ebinto mbire basarete. Tochi korigereria amange inche ake naichoche nyakundi kirera.

Erieta eria emuma nerieta getese omobusii eh, rire rikong'u mono naende ase egesongo eh, abanyandwaro bakokeroka netabu ase omogusii emuma eye arwete are ekero omogusii are kong'anya nang'anyete korwa aria ase mogoteba na babiloni iga aria Ekero kera omonto ekabira ense engima baetwe omonwa obo, Abagusii bakang'aria korwa rogoro korwa Misiri, bagatirimboka, bagasoa Abisinia, bagasoa Buganda, bagasoa Mount Elgon, bakaenda bogere Maate, ekero barwogere bagasebererekana, Bakagenda, lakini aase narakorokwa Rinani ria Nyagoe. Ekero baseberekana ebachete koumerana ase ensemo ya Nyagoe, nao baikaransete bakabeka emegiro, bakabeka amachiko buna amachiko arito koroka Econstitution ekatiba tobwate bono iga ya Kenya igo yabegetwe omwaka erufu mbiri na kumi, Na kumi. 2010 nario ekatiba yabegetwe eyaito igo yabegetwe ase rinani rikorokwa Nyagoe aa rigochi Bonchari noyo yabegetwe abagusii bagaikaransa bagateba econ- eh, ekatiba yaito nere eye ekatiba eywo ere emegiro Nere egocha yaibora chimuma ose kobuna richiiko eri rire ase ekatiba ya Kenya nigo okoirwa ekoti gwakwa efaini. Kwagambigwa. Koirwa ase ekegambero gwatebigwa na emegiro gwasari neye yaani amachiko gwa buna naya gwatebigwa egesusuro kereo nigo kere iga. Omogusii nere nabwate egento ekio nabwate emegiro ase Yabekire chimbebe kogwetania egesusuro nkero, lakini abagusii barobwo tari monto ore gokoa egesusuro engoro. Oria ekero abakeresto bachete barogete Nyasae, intwe nengoro, engoro yaito iga are kogo- gokoa egesusuro mpaka kaao angame, tari monto ore gokoa gesusuro ekio. So chimuma nokobuna emegiro y'omogusii. Echi ne chimuma. Echi ne chimuma. Emegiro na amachiko y'omogusi. Na amachiko y'omogusi. Simati omogaka nkero atabe igoro y'emuma. Emuma ne egento kware gokora, mhm. ekero gwakorire egento, mhm. orora ng'a ose gokeorokia ase abanto bande igo barakorore bobe. Mhm. Kwamanya koimoka gwakebisa. Ekero gwakebisire igo kegocha kogochengeneni mpaka gekoreta arabu. Kiagera gento eki tikwagekwanete omanye buna okobekwa. Richiko erio abakoro bare abanto baria baito bwa omogusi yarogosetie, ekero kware gokora emuma, emuma eria na egento kego ekero kwakebisirie nigo kegokobwatia mpaka goika giacha koba ng'a rora boria omonto oyo buna ebinto ebio agokoreti biri buya rora ng'a gose ngento getakoreti. Biamanya gokorwa nyuma ekero egento ekio kiogo- gekorosiwa gekonyorwa ng'a nabo naki ekio, amang'ana aye nderi gwacha ko- gwacha kosiboka kwaba buya, omobere oyio oera. Timotheo somokani, inki orakore inki ase okorokwa Emeuma? Emeuma, Emeuma na amachiko akobunwa gose agosarigwa nkegusii. Nabo buna bono omogwekano omosubati osokire gochia ase Onyomirwe bono. oyo onywomirwe gaikire ororo amachiko naro omogusii abegete abwo nyagoe buna oyominto akwana erinde otaigwe tobasa kori- korara egetanda gia iso biyara. Aa isiko boriinire oo gose oraarire oo, egetanda keria kiaye korokwa egetiti, kabe gaikaransire oo gose araarire oo, osaririe richiiko, naigo nabo akonyora amaragererio. Egento kende, ase koba oirire egento gose nekiang'ina biara, totebe ebakuri riria twabwate ende ekorokwa egetabo, gose ebitasa, gose egesanda. Aboriwu ng'aki, baba, nkwarusia egesanda igaa nabegete kende. Ama- Akana. amaogo kane yainye ting'ireti pi, to- to- toruseti baba one. Bitiruseti, naende magega yaye egecha gotoga kerimu aye, gose nesukari yaire ra, korende riria engaki eria esukari etarenge, mbura nerongoria eria yare koinekwa yabekwa ekerandi nere ataoirire egesanda. Bono ekero kegotoka mwaye, bono aria nabo agocha ataorogeti pi atiane buna oyominto akwana, nabo agotigara ore nemuma eria, kare naende gwacha konyora omwana oye ochakire koba omoibi, o- ogosaria ebinto. ogosaria ebinto. Ntaturigeria ngogati ye chimuma chiria chiarenge ase omogosi machiga kia yabwente kobunwa eh, ose nchieke omonto aragotete naki omonto eye ara okorire emuma ebinto nebinge to- tokoigwa na ah, eri chiri ne chimuma nchieke rinde eh, Georgia abasae baito abande bamanye nagokora gento gete Eye nemuma. Ebinto mbire omonto akora takomosana emuma akorire omanyete. Mbuya mono, mbuya mono morari, Eh, eh. tiga ndotote amang'ana y'oyominto oyo. Oborimo, okong'ainereria, Mhm. Eye nemuma. eyio nemuma, okong'ainereria kabisa egento okorete, Mhm. kwang'aini, kwateba tari inche kabisa, tari inche. Gwatiana gogotiana. Eh, kwamanya gotebigwa na onye naboigo, kare nabo bare goteba genda orengererie, Mhm. mambia ochoche etureti. Mhm. Kogocha nabo kware gotiana, na kware gotiana gwatebigwa, Bwata omotemba oyio, ee, bwata, rende gwakanire kabisa. Naende nomotemba oyio nabo ore gokoiraneria. Nabo ore ko, abwo noo egesibo twabwate, echachi yaito twabwate omobwatani omonene kabisa, nomotemba. Ekero omonto arigire, yaani kong'ainereria. Abwo gwasaririe, gwasaririe enini eria yaito eme- omogiro. Omogiro nokanete toria oborimo, nonya na emuma ye- y'Ebible nekanete ng'a toria oborimo. Bono ekero gwakanire kwabeire nyagesega kabisa ogokana kabisa, oo omosema kweri narenge oywo okorokwa omotembe. Kwabunire emuma, kwagenda kwabwata omotembe. Gwachire totebe gose gwacha gwa ntogenda bwango lakini tiga togende ng'ora. Kwasukirie ekerachuoki, ekerachuoki ne epoundari gose orobago, Ase- orobebe rw'omonto. Orobebe. Kwarosukirie. Lakini gwatebire na ya- yaya, Norwo arenga. norwo arenge aa gose omonto iga achiete amasamba, achiete amasamba, Emiaka. bono emiaka, kwairire oborimo ang'e bwaye bwonsi, Gwasimekire emete egaabu yamire, gwasukirwe, bono gwatianire na yaya. So, tata maybe gose iso okure, noatwaterete iga, naye ki gwachiete amasamba ekwaetwe obo- oboke nabo bwang'ana igo. Igare nabo akoboria aye nase ki obwate obonene iga, naye ki gwachiete amasamba kwerigeria, aga- agatuna chira iga. Nabo bore oborimo. Nabo abwo abwo bono nabo abagaka bare gocha, bateba, Intwe ntwarenge ororo, buna totarenge ororo, aya, karia emuma eyio bono konyesaria, nonyore egesusuro. So ebinto nebinge oko eh, sana sana okong'ainereria, okorianania omonto, oko. Nabo okoira eng'ombe esagare kare abanto nkoira barenge eng'ombe esagare yagenda gwacha gwateba neng'ombe eria eyakwete agwete akweti yasararire mpaka omomura ogo onyomeire na momura onde nokaroche nacha anywa omwaka neng'ombe kwamanya goteba yaya eng'ombe eria eyakwete na kare omaete eng'ombe oire eng'ombe esagare kiakure igo okoirania risankwa okoirania oteba yaya eria yakwete naende risankwa riria. Abana abo basare tirikaenda gochia agwo, naende erio nemuma nabekori chiombe chiria chiao iga abwo, eri eri omoro naende goi- goika toche totebe omoro oyo ninki, muma muma Njariete mondo egatiga ki ekerasi bono? egari moro Egatiga ekerasi. egatiga ekerasi abagaka abo mbache batebe inki Aha. omoro oyo norori bono nokong'aineria iga kwang'ainereiri kwang'ainereiri Neeche eria omooro ekoore pi, etige ekerasi. Ngocha torasore omogaka. Bono inche egento ndabateebie igoro y'emuma, emuma nabo mogosimeka emete, gose nase emete mwasimeka gose na orobebe, oyomo asimegete korwa kwaye na oyonde agasimeka korwa aa. O- Gose aye ngwasimegete, omoyio omino asimegete emete eyio ase eng'encho yo- y'omobaga.